Eh, my brother, my sister, shey you dey feel tired? You dey feel like say everything don just spoil for where you dey? When you wake up, you be like say make you no just get up, say you don tire. You dey feel shey you dey feel say eh, everything just just dey confusing as you get up for morning so. You no get the motivation, you no get the morale to get up to go work or to get up to equally uh, face the day eh uh, shey you dey feel say e get many things wey your life suppose arrange but somehow somehow you no you no just understand how the thing dey waka you no know wetin where you go go or who you go fit ask make e help you eh if na this be your condition then follow me hmm? god bless you see hello Eh, my name na Brother Martins. Join me as I continue the seven day prayer challenge wey go boost and wire my energy so that I go dey do things gallantly, dey do things well well, and to set myself up for positive things, better better success, better better things wey suppose dey add life to my life eh, with

for this day number two of this our ogbonge seven day morning prayer challenge wey we put together by baba gode to help we for energy so that we no go we no go tire quick quick for wetin we dey do so that everything wey we set our heart to do we go achieve am in jesus name uh-huh. so for this powerful session so we go dey enter we go dey onyoko pools those things where they carry prayer those type of prayer where they carry person life go where they where they ginger person spirit where they make person spirit charge like nokia battery we cause cause better better thing to happen for we life Now that kind of prayer Now we wan see today Now we wan look into today Now we wan pray today each morning we go to do this thing for different different angle una know say person wey dey wash masquerade need dey stand for one side na so we go dey do am for this one we go dey look this thing wey we dey call morning prayer how the thing suppose help we life every morning wey we don carry wey baba god don carry us see we go look on how the how we go use this prayer power take energize oh oyibo man call am energize say power take charging we life so that we go fit scatter every wahala every gbege and gbegerity wey show for we face we go scatter am because we don we don connect we don connect so tey we don connect with power and that power e dey give us result na so be the thing we go dey achieve we go in jesus name we don also carry pray amen so make we continue hmm? for many of us we know say to start we dey with clear mind with energy wey wey dey chap chap wey dey chap chap eh? and with the sense wey be say e get direction e know where we dey go e say that kind of arrangement for any person body every morning na e dey e dey change something e dey do well e dey help person move from the permanent side to the permanent side permanently and that's why i come carry this one take invite you my brother my sister may you come join me too for this seven day morning prayer challenge wey baba god don package so that e go help all of us mm, so that that thing wey we dey pursue we go catch am we go get am eh, we go get am because we don understand the thing wey dey help us the kind power wey dey charging us to take get wetin we dey pursue so as we know so many of us also wey dey struggle for morning motivation no morale no joy hmm? that's why sometimes we just get up as we get up ta as alarm shout na we shut am down yeah? we go wake up we dey feel uh, one kind one kind as we wake up so or we go just we don just fit we just tire we no wan comot for bed we go dey find public holiday wey no dey we hmm? go dey find for one thing or the other one excuse wey no dey eh? see every morning e fit dey tough E get some morning wey be like say person wake up for for wrong side of the bed according to Yobo man. Eh? And e dey easy to continue like that for the rest of the day. Eh? But not be so Baba God plan am for your life now. For some, if it be say that energy where they where now they make us no perform well mm-hmm. na energy we no get energy we no get joy we no get morale e fit be the thing wey be say we just scatter we dey and for another people e fit be say na that uh, say that clarity to know say today o see wetin i wan hammer today o see where i wan go see wetin i wan do as long as say that uh, sense no dey e fit make uh, some people mind just dey do anyhow anyhow road no clear direction no direction at all say but But wetin the reason even though for that one no matter wetin the matter be eh I don shock you today say make I make you know say you no dey alone for this matter my brother my sister you no dey alone and na from here I wan tell you say solution dey to that matter. every problem get solution so for that challenge wey you get e equally get solution make you just follow me e get solution uh-huh. come to think about am sef when we start we dey on the right side wetin oyibo dey call the right foot we dey prepare we way for success. Yes, so we dey very, very productive. We dey focus well. Our face dey show, our shoe dey shine, our teeth white, we gallant, we man. Na so e be. And we dey more chim chim, alias eh, eh, energize, powerful with body, current full with gallant body. Mm. Why? Sake of say our arrangement for money, we don settle am. We don settle am. Na so e be.

Why? Because I believe truly, truly from inside my heart, say it go make all the difference for your life. You see this, you see you. I say it go change matter. You no go believe am. I no come whine you here. I no come entertain you here. Now to give you cocoa, the cocoa of the cocoa, to make sure say your life transform. Now be the matter way Baba God carry me, can can tell you. So as he dey bless me too, he dey bless you. na so e be because na together na hand wey dey wash hand na im dey make uh, the hand clean o one hand no dey wash himself na so e be so make we continue hmm? make we continue my brother my sister the reason for this challenge eh, the reason wey make this challenge powerful eh, na because no be just say we go just dey talk some word every morning just dey talk mm -mm, no be so sam sam na because e dey about the way we go take create the habit the lifestyle and the mindset wey dey keep us dey set us up for success that kind of kanoche wey dey position we wey be say when e get to do with better better thing we dey know how to handle am eh when e get to do with things wey go move us forward we go sabi how to handle am we no go confuse eh eh na be the matter wey we carry that's why we wan do this thing na e get e also dey about say wey we go fit control we dey yes o yes wey e say as you wake up for morning like that you decree wetin you wan see declare wetin you wan see as you talk am so and na so e go happen you see our energy and with direction e go just dey sharp e go dey accurate e go dey chim chim na im be the reason why we suppose do this thing eh now the best part of it hmm, the part wey sweet me pass say e this thing wey we wan do so no be difficult thing o na something wey dey very simple we no need to to comot plenty plenty time of our day or to make uh, one arrangement or the other in order to do one thing or the other no no no no no wetin we need na just few minutes twelve twelve minutes shaking the minutes every morning wey we go take sit down focus we prayer or focus our declaration focus with the thing wey we wan gree with god because una know say na make we agree today na be this matter na im be the thing wey we go dey focus on na im be the thing wey we wan do today so make we no waste too much time make i also tell una sharp sharp sharply sharply wetin we go do for the next three days we don do on day one hmm? we talk about how to thank god in for our prayer na person wey dey thank god na im dey get another thing from god o eh eh na so many people dey talk am say as you dey thank am for the one wey im dey do na so god go dey give you another one dey sama you woto woto with im blessing because say you don thank am so we take the first day if you check check the previous video before this one na the one we we'll take talk about this thing uh-huh. we focus on thanking god make we appreciate god for the things where we dey where we don't see the thing where we where god they do for our life hmm? now we take take thank him. we take thank him for life where we get to for health where we get to for wife for children them. make we thank god Now, best we get life na get hope Now the thing will take that first day take time now now that kind of go come help us face our day with the character with the mind say ah no as i don thank god like this come tell am my matter baba god go make everything soft for me na so e be na so e be and that one we do for the first day now for today wey be the second day we go dey comot we eye we no comot am completely we go dey look another part eh on the one wey the oyibo dey call self confidence that power wey we carry wey we suppose carry uh-huh. we go dey look am we go dey look the thing wey god don put am inside we life we go come dey remind we self of that thing wey god do for us we come dey remind we self of that investment wey baba god don put for we life so tey so tey so tey as we dey face the day we dey remind ourselves of am so that when gbege or gbegerity arise so we know say we gallant we mant nothing does us nothing dey shake us we go just hit the matter so and as we hit the matter na so the matter go just soft chop kawasaki comot for we road so that we go see road clear we go see road um, waka enter where we suppose go na so e be my brother na so e be my sister now for the one wey be day three wey go be the one go do for tomorrow uh-huh, we go also dey go inside inside we go dey enter inside inside on the matter will be about the reason why God created us. Mm-hmm. My brother, uh-huh. we go look inside to understand the thing where God carry us create for. Who we be? Waiting, waiting be the thing we want to achieve for life. Waiting be our our target. The thing we be say when we look like this, we know say that this thing won't get for today. We go take prayer take open that matter for we life so that as we dey do am so na so we go dey encourage ourselves na so we go dey move forward na so we go dey succeed na so we go dey progress and how we go fit align our daily action every morning as we dey pray how we go fit carry that prayer dey arrange we life dey arrange we life as we dey talk to baba god wey him dey help us dey arrange dey package we life dey package we life so that our leg no go carry we leg enter go meet bad belle people we go just dey move straight na so e be na be the thing we dey carry look so eh so every day we go dey focus we go dey look on different different prayer

when we dey consis ten t every day every day show up that's why we say make you like make you subscribe so that as the video dey drop pa why you dey get am sharparly sharparly you go be one of the first people when you also watch am finish make you drop comment if na prayer you want drop the prayer wetin you wan make pray drop am inside so for you to understand and to benefit from this thing na make you dey show up every day consistency dem talk am say na the key so i go encourage una to commit to dey do this challenge for this same full seven days uh-huh. and you fit even decide say okay every seven seven days you go dey do am again so that e go dey charging you up na so uh-huh. so and me i know i promise una hear hear this matter because no be me package and na god na arrange this one uh-huh. e go e go e go worth your time e go worth your time eh no no no you no go waste your time you no go waste your time you no go waste your data you no go waste your energy no na baba god na im get wetin e wan package for your life na im get wetin e wan do for your life and e wan make sure say you dey alive you dey well you dey chim chim to receive that better thing wey e don take arrange for your life na so e be na so e be na so him talk am and na so him go do am because baba god need dey fall we hand mm. now with all of those one wey we don do eh, make we come enter the prayer properly hmm? god bless una make we pray today hallelujah. dear heavenly father as i begin this new day i come before your domot with heart wey full of hope and thanks. Daddy, I wan thank you for the gift wey you carry sama me to see a new day, to work for your grace and to work for your truth. Baba God, thank you for the miracle wey you carry sama me sotey I fit sleep dey wake up every day for inside strength and inside vitality. I thank you and i come dey snap for your domot again say make your presence make your guidance make e help me start this day with plenty plenty gallant morale and clarity baba god your word remind me say even my value of my value and my purpose for this life i come come your domot say make you fill me with the gallant confidence wey come from the knowledge say na you create me say i come for your image Ehen. according to isaiah chapter 43 verse number 4 wey talk say i go give out many nations so that una go dey safe i value una well well and i love una and honour una too Baba God, help me remember say for me, I get value for your presence and you no dey carry me play so that this gallant truth e go strengthen me, e go pack my life so that I go fit dey waka forward dey go even today as I dey comot. Eh, I pray say you go strengthen me, you go pack my life with strength twele twele for every side. wey better better confidence to face every challenge wey go come my way every gbege and every gbegerity as dem dey show na so i go dey throway dem anyhow i go dey change am for dem i go dey knack dem comot woto woto because you tell me for your bible for inside the book wey dem dey call philippians for chapter number 4 verse 13 e say i fit do everything to christ wey dey give me power Baba God, as you talk am na so e go be. Make your gallant strength make e dey evidence for my action and for everything wey I dey do today. Daddy God, as I come your domot so, make you open my eye make I see well well, make I see front well, make I see front well so that the thing wey I go come dey decide, I go do am well today. Baba God, your word equally tell me for the book wey dem dey call Proverb for chapter 3, verse 5 go reach say say make you always dey trust God with all your heart but no trust wetin you think say you sabi. Always dey remember God command for anything wey you dey do then e go show you the correct way. Na so you talk am. Daddy today I trust your word wey you tell me so that gallant promise wey you show me so wey you say you go guide me daddy i believe am i believe am die help me today make i rely make i anchor make i anchor for them make i mount for that word wey you talk so that on my own understanding i no go carry mind put inside i no go reason am because i know say when you dey carry person go front no be nothing go fit stop the person baba god today as i dey equally pray make you grant me make you show me make i get better sense make i get better make my eye dey see front well well eh make i see make i know where you dey go so that i go fit follow wetin you dey wetin you dey show me make i dey do wetin you want make i do make i no go do my own way come scatter my own things eh because for james chapter 1 verse 5 wetin you promise me na say but if anybody need wisdom make he ask god wey dey give am to everybody e no dey say no but e go give you daddy na im be say person wey dey ask you for wisdom you no dey deny am you dey give the person and so today i ask make you give me better wisdom make i fit know how i go manage the matter wey dey show for my for my radar everything wey dey show up for my radar today wey wan challenge me baba give me the wisdom the sense wey i go take handle am and do am well well so that e no go fall my hand in the name of jesus i carry pray daddy as they pray say lord As I step into dis day, dis beta day wey you make, wey I go take rejoice, dey glad. I dey stand for your domot, make you show me the way wey I go follow. Because I remember, I go guide and take you pass the best road for life. I go advise and watch over you. Na so you talk am. Daddy, wey dey pamper, wey dey bless. guide my step guide my waka eh plan plan my plan my compass for me run this matter for me today help me to follow you make you show me the better better place wey i suppose go with trust and faith make i thank you baba i dey even say say make you help me take recognize your voice Eh, eh, people dey talk plenty, plenty, plenty talk for man heart, but na your voice na my one hear. Because for John chapter 10, verse 27, eh, Jesus, my papa, Jesus, my Lord, still talk and say, My sheep dey hear my voice, and I know them, and them dey follow me. Daddy, make I hear your voice clear, clear today. Make another distraction no come follow am. make all these wuruwuru people no dull my package baba make your voice enter my ear clear clear so that i go follow you with gallant step make i see front well babi i wan thank you daddy i wan thank you because for as you dey take time dey hear this my prayer this morning daddy that for the promise wey you don promise me we go carry me throughout today mm. Make your grace, make your peace, make e dey with me, make e dey on my left, make e dey on my right. Make you reason my matter, run matter for me today. So I go fit, I go fit waka well for the opportunity and the matter wahala wey wan come for my front. You go give me wisdom, I go fit mo- walk waka well e no go fall me because you baba god no dey fall person hand i come carry this day put inside your hand because i know say anything wey dem put inside your hand no dey fail you na god wey no dey put person to shame you na god wey dey run matter for your people you na god wey no dey wey no dey wey no dey fall people hand and so today i carry my heart put inside your hand Say you go show me way, you go empower me, you go gallant my side, you go cause me to mount for progress and for prosperity today. Sote, sote, sote, my confidence level go rise, and my clarity, my vision go sharp, my face go show, my shoe go shine, my teeth go white. Na so e go be. Thank you, Daddy God. I go get direction today because your hand dey my life. your ma your hand dey my matter and na so e go go siriri werere for better better thing thank you baba god because you don hear me for in jesus name i don carry pray amen.